Bir ynsan La ilah illallah Muhammedur Rasulallah diýip yslama girenden soň ilkinji parz şol boýnuna bolýan zat. La ilah illallah Muhammedur Rasulallah. Şony kabul edip yslama girenden soň boýnuna parz bolýan ikinji zat näme musurman doganlar amallardan bäş wagt namazy. Musurman bolsaň hökman bäş wagt namazyňy kylaýmaly. Muň ýok eýle beýle diýýän ýarakka dürli bahana bilen muň bahanasy ýok. Bäş wagt namazyňy kylaýmaly. Allah Taala bizi özüne ybadat etmek üçin ýaratdy. Namazam ybadatlaryň iň ähmiýetlilerinden, iň möhümlerinden, bäş wagt namaz. We Kurany Kerimde musurman doganlar Allah Tagala iman edenleri, mü'min musurmany taryp edende, suratlandyranda näme diýip suratlandyrýar? Namaz kylanlar diýýär. Ýa-da başga ýerde namazyny goraýarlar, namazlaryna dowam edýärler diýip Allah Tagala mü'min musurmany näme diýip suratlandyrýar? Namaz kylýanlar diýip suratlandyrýar. We edil şonuň ýalykka kapyrlary, Allaha iman etmeýänleri suratlandyranda Allatagala şolardan habar berende şolaryň näme namaz kylmadyklaryny dünýäde habar berýär Allatagala Kurany Kerimde. Ine şuny gowy pikirlenmeli musurman doganlar. Günümizde şeýle bir gaflete düşüpdiris, şeýle bir uka düşüpdiris, dinimizi bilmeýänligimiz üçin, ähmiýet bermeýänligimiz üçin, şeýtana alananlygymyz üçin, Namaz diýilýän adaty kylsagam bolar, kylmasagam bolar diýen düşünjede gezip ýörkä kişiler. Ýa wagtym ýok diýip ýör, ýa işim diýýär, ýa şul diýýär, ýa şul diýýär. Ýa-da öz-özüne bahana tapypdyrlar, aý, pylany kylýaryn-da, oňarak kylanyňdan kylmanyň-ow diýip özüne göwünlik görüp ýörenler bar. Bularyň hiç biri bahana däl, musurman doganlar. Sen pylany bilen oňlan-muňlan näme işiň bar? Sen namaz kylýan bolsaň, pygamberi gör allal. Pygamberleri gör allal. Bütin pygamberler namaz kylypdyr. O Muhammet sallallahu aleýhi we sellem, Muhammet ümmaty diýýän bolsaň, sen pygamberimizi görelde al. Seň göreldeň o namaz kylyp erbetlik edýän bolmaly däl, seň göreldeň Muhammet sallallahu aleýhi we sellem bolmaly. Namaz üçin wagtym ýok ýa şuňa meňzeş zatlar bulaň hiç biri musulman doganlar bahana däl. Wagty berýänem Allah Tagala, işi berýänem, ryzky berýänem Allah Tagala. Şoň üçin bularyň hiç biri bahana däl, hökman musulman adam bäş wagt namazyny kylaýmaly, bir däl, iki däl, bäş wagtyna. Allah Tagala bäş wagtyna farz etdi. We bul bäş wagt ýeňil musulman doganlar, kiçi suralardan okasaň şu bäş wagty jemleseň günüň dowamyndaky bäş wagt namazymyz bir sagat ýa bolýar ýa bolanok. We namazyň kylnyş görnüşem iň gözel suratda, iň ýeňil görnüşde. Ine, musulman doganlar, şeýtana aldanmaly däl, şu gaflat ukusyndan oýanmaly. Mert adam, güýçli adam, öz nebsini, haý-howasyny Allaň emrine boýun egdirýän adam. Allaň öňünde boýun egip bilmedik adam dünýälik bolar-bolgusyz zatlaryň öňünde boýun eger ýörer, nebsine eýerip. Namazyň ähmiýeti barada hadyslara seretsek, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem sallallahu aleýhi we sellem Buharyda we başga-da hadys kitaplarynda geçen we meşhur bolan hadysynda diýýär, Buniyel islamu ala hams, şehadeti en la ilahe illallah we enne Muhammeden Rasulullah we ikamis salati we ita'iz zekati we sowmur Ramazan we haccil beýti limen istata'a ileyhi sebila. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem diýýär, Islam dini bäş zadyň üstüne bina edilendir diýýär. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah diýip şaýatlyk getirmek. Namaz kylmak, zekat bermek, Ramazan aýynda oraza tutmak we başarsaň haja gitmek diýýär. Ine doganlar, yslamyň bäş sanakga rukuny, sütüni şular. Musulman adam şulary başardygyça, hökman suratda ýerine ýetirämeli boýnuna farz şular. Emma başga hadysynda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem namazy taşlamaly däldigini we taşlamaklaryň uly bir howpdygyny bize habar berip şeýle diýýär, Hadysyna şeýle başlaýar Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, La tüşrik billahi şeý'en we in uzzibte we hurrikte, Bölek üçek edilseňem, çapylsaňam, ýakylsaňam hiç bir zady Allah Tagala şärik goşaýma, şirk getiräýme diýip aýdýar. We dowam edýär, Ati' walideýke we in ahrajake min malike we min kulli şeý'in huwe lek, Mal-mülküňi alyp seni mal-mülküňden çykarsalaram Ene-ataňa ytagat et diýýär. Boýun bol, diňle diýýär. We la teturuki's-solate mutaammida, bilkastlaýyn namazyňy terk edäýme diýýär Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem. Fe inne men tereke's-solate mutaammida fakat beri'et minhu zimmetullah. Eger-de kim bilkastlaýyn, eger-de kimde kim bilkastlaýyn namazy terk etse, Allaň goragy ol kişiden gidendir diýýär. Wa la taşrabil hamr fa innaha miftahu kulli şer. Çün şerap içäýme diýýär. Çünki şerap ähli şer işleň açarydyr diýip aýdýar Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem nämäni tabşyryk berýär şu hadysda? Allaha şirk goşaýma diýýär. Çapylsaňam, bölek-bölek edilseňem, ýakylsaňam hiç bir zady Allaha şärik goşaýma. Ene-ataňa itagat et diýýär. Mal-mülküňi alsalaram seni. Eliňden hemme zadyňy alsalaram ene-ataňa ytagat et diýýär. Bilkastlaýyn namazy terk etme diýýär. Şu günki günde namaz kylman ýörenleň aglaba bölegi öz islegi bilen namaz kylman ýörler. Biri zorlap şolary namaz kylma diýenok. Ýa bolmasa şuňa meňzeş bir namaz kylsaň seni öldürjek diýip ýören-ä ýok. Öz islegleri bilen bilkastlaýyn namazlaryny kylman ýörler. Emma pygamberimiz näme diýýär, bilkastlaýyn namazyňy taşlaýma diýýär. Kimde kim bilkastlaýyn namazyny taşlasa, Allaň goragy ondan gidendir diýýär. We näme diýdi soňunda, şerap içäýmäň. Bizde näme edilýär? Toýlarda şerap goýulýar. Biri musurman toý etse, şerap zat goýman, käbiri näme edýär, göz gaşyny oýnadyp, şundanam bir toý bomaý, huda ýoly ýalak diýip at dakjak bolýar. Emma pygamberimiz edýär, ýok, arak içäýmäň diýýär. Çünki ol her bir şeriň açarydyr diýýär. Başga hadyslerde lagnat bar, içene, getirene, daşana, üzümi sykyp berene, şuň hemmesine lagnat bar. Aragyň bar ýerine bereket ýok. Bu bütin şer işiňem açary şul. Arak içen adam bir kellesi gidenden soň ondan başga zatlaram edýär. O günümizdäki jenaýatlaryň köp bölegi Şul spirtli içgiler sebäpli bolup dur musulman doganlar. Ine näme? Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilkastlaýyn namazy taşlamazlygy şu hadysda bize näme? Tabşyryk berýär. Allah Teala Kyýama surasynda diýýär, kapyrlardan habar berýär Allah Teala, "Fela saddaka we la salla" diýýär. Ol kapyr ne tassyk etdi, ne iman etdi, ne-de namaz kyldy diýip Allah Teala aýdýar. Kapyrlaryň namaz kylmadygyny Allatagala näme habar berýär? Başga aýatda diýýär Allatagala, Kurany Kerimde Mudassir surasynda, Kapyrlara diýerler diýýär, jähenneme düşenlere şeýle diýerler diýýär, Mä selekekum fi sakar, sizi sakar jähennemine, sakara salan näme boldy diýip sorarlar diýýär jähennemilere. Şonda jähennemiler jogap berjek diýýär, Kalu lem neku minel musallin, Biz dünýäde namaz kylanlardan däldik, biz binamazdyk diýjekler diýýär. Ine, Allah Tagala kapyrdan habar berýär we kapyryň näme edendigini, binamaz bolandyklaryny habar berýär dünýäde. We ýene Allah Tagala aýdýar Merýem surasynda, Fahalafa min ba'dihim halfun aza'us salata wattaba'uş şehawat. Fesawfa ýelkawna gaýýa. Olardan soň diýýär Allah Tagala şeýle bir nesil geldi, öz haý-höwäslerine, şehwetlerine uýup, namazlaryny taşladylar diýýär. Näme? Namazlaryny, namazyny taşlady diýýär. Fesawfa ýelkawna gaýýa. Olar diýýär, gaýa duçar bolarlar diýip aýdýar. Gaýyň nämedigini tefsir edende tefsirçiler diýýär, jähennemiň düýbündäki guýy diýip aýdýar. Jähennemileriň iriňi şotak akar diýýär. Ana, şol şehwetlerine uýup namaz taşlan kişilerem şotak atyljak diýip, alymlar näme şuny tefsir edýärler. Sahabalaryň binamaz barada aýdan sözlerine seretsek, musulman doganlar, kä kişiler agyr görýär-de, Bu ňalak däldir-laý, bu gaty bek, bek sözler ba-laý diýip bir tüýsek, kä kişiler agyr görjek welä. Emma musulman doganlar agyram görsek, Bize ýaksa-da, ýakmasa-da hakykat ajy bolýar. Näme hakykaty dogra dogry diýmeli. Özüň amal et ýa-da etme, emma dogra dogry diýmeli. Sahabalaň binamaz barada gaty agyr sözleri bar. Binamaz adam şular eşidip bir eýmenmeli, gorkmaly. Bäş wagt namazy tamamen dolulygyna taşlan adamyň. we ömründe hiç bir kellesini seždä goýmandyr, şuň alakga barmandyr kyblasyny bilenok täretini bilenok kapyr bolup ölüp bilýär şul adam şu kapyrlygyň gyrasynda gezip bor şul adam tamamen namaz imany taşt neme namazyny taşlapdyr kylanok kylmajak bolýar we şuňa mezeş kylmazlyş bahana gözlär şul adam kapyr bolup bilýär. Bir adam gorkmaly binamaz gezip gören kişi eýmenmeli. Omar razyýallahu anh aýdýar, Innehu la hazza li ahadin fil islami aza'as salah. Namazy taşlan kişiniň musurmançylykdan, yslam dininden nesibesi ýokdur, paýy ýokdur diýip aýdýar. Sahabe Abdullah ibn Mes'ud diýýär, Men terakas salata fela dine lehu, Namazy taşlanyň dini ýokdur diýip aýdýar. Sahabadan ýene Abu Darda radiyallahu anh aýdýar, La imane limen la salate leh, namazy ýogyň imany ýokdur diýýär. Ine musulman doganlar, şu sözler sahabalaryň sözleri. Pygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň dyzynda ýetişen adamlaryň, Alla Tagalaň haýatyndaka jennet bilen buşlan käbirlerini razy bolan kişileri. Ine şulara gulak asmaly, bir binamaz gezip biren adam eýmenmeli. Allatagala bizi synag üçin ýaratdy, iki günlük dünýä. Iki gün ýaşarsyň, özüň bir zatlar bilen guýmarsyň, emma näme Allaň garşysyna çykmaly we eden işiňe, eden etmişiňe jogap bermeli. Her kylmadyk namazyň üçin azap bar. Eý kylmadym-da diýeniňden bolanok, oň azabyny hem çekmeli. Bu dünýäde ölüp halas bolup bolýar bu dünýäden, emma ahyrýetde o dünýämizde ölüm diýilýän zat ýok. Ýa ebedi jähennemi bolarsyň ýa ebedi. Jenneti bolarsyň. Şoň üçin musulman doganlar namazymyza hökman suratda ähmiýet bermeli, hökman suratda bäş wagt namazyny musulman kişi näme, kylaýmaly musulman doganlar. Bu-da hadysdan çykan näme, bäşinji peýda.